Na ore nekero chiombe tochete korua oyo ganyombire 2004 akanyomwa ore nyaroka tacheti na mwana. Ase bono agotebera ng'a tamanyeti oyo, riswali nkoboria, ere ogoteba ng'a omwana oyo, bana aba mbari bamarea omwoyo omomura oye omonene bw'enyomba eye ekiagera enyomba ere nebwate abamura babere. Iga aye noenegeti ng'a abana ba Janeti oyo bonsi batato, Ee. gotiga oyo omoke, Ee. obaibore ira. Abaibore ira. Rigereria, iga ache omogaka oyo okorire ebikone iga, naki eki ntagete ngotebie eke mokia abo, ntari kobasoka. Enyomba eyo barenge abamura babere, ekero barenge abamura babere, omosubati onde agacha okorokwa Esta, akareta abanto bamosokie, omosubati oyio agasokera iga amaega, akabwecha oborito bwaye ng'emiti enyinane, omwana oyio akanyaroka akaba boigo, omosubati oyio akagenda. Ekero agenda igo aya abande mbarakorete, oseria. Iga ebinto ebi akoeresa omogaka oye father in law ng'a Janet tabwati mwananke eye, nigo aretire iga iga abana bonsi kababwate noborimo. Inche gaki abana nigo iga batogete, omwana oyio o kane, nere ere omwana oyo achiete akanyora mosani aka aka aka nere akang'ong'onia ase ang'ong'oneti korwa, Yes. e twakwana obomaene. Oresire ng'a rieta nyakundi erire korwa bwogo ase kwanyometwe. Rieta nyakundi erire korwa moiseke omwao mama, omogaka oye. Ekero naruete bwe sister yane, nkaenda omoiseke omwao mama, Nyamira. Abanto aba abaenge korwa Nyamira, Murako, lakini bono bamenyete Esikimo. Ise tomo ng'aki akorokwa. Ise tomo, erieta nyakundi ndiye atogete omoerio. Ee. Tomo ng'aki akorokwa rieta rionsi. Tomasi, nyamoko, nyakundi. Naye. Janet, nyatichi, nyakundi. Igo nyakundi oyo tari oyomo mobwatete? Yaya, tari oyomo. Yaya. Teba ang'o? Rituko ri'Ekerecha okabegete YouTube, ogateba, Abana, ninde bobe omosacha oyo? Inche nkwaigwete riria riria ogoteba Nairobi aria ogote ogotebia abana nyomba ng'a ebirentano ebi genda koratiga ndaeresa tiga ndaeresa gwatiga tiga ndaeresa. Ase taiyo natebia abana ebirentane Omwana Mesaki noyong'o? Tiga ndaaye ko bono otagete gompinga etore iga monywe omonto onto okoigwa oche buna akoerese. Mwanche omorigererie tiga ndore Janet, nere ondangeirie, tiga ng'igwe nere birengererio ki biabwate ase ensemo eye iga, ere toigwe aye aye, ase eng'encho bono egasi nere eye iga motoete, naende mpaka torete oboene ase ase more, nari moramanye ng'a chi ase tore togokora ne chi'ekeene. Ayie.

agendererete ase enkeiga. Naika ase omogaka oria okorokwa Mbui. Mbui nere moigure buna ayakwanire ayaye. Iga agoteba ng'a Janet tamomanyeti ase eng'encho oboiri mbwaerete. Iga atagete ng'a Janet arue ase enkeiga ame omorembe agenderere nobogima bwaye. Buna moigure igo. Nairani raa, nabo tore na Janet igaa naende na abanto mbare igaa babere abanyakenyoro abagambi, Erio nabarabwo toigwa aya abwo narari ase enka eye. Lakini intete korachaka na Janet omonyene, aratoerese ng'aki amang'ana aya iga omogaka akwanire ere nanyamaete. Janet nere oyo, Janet, naikire ase enka eria omogaka nere ontebire ng'a naroche ekigwa akwanete. Nabang'eresire ng'a ikomi na ibere chia rero mambia Ng'a Janeti yamobekererete amang'ana amakong'u buna etari. Egento ekende nakoeresa nkeria ng'a oboiri mboerete kati yago na enka eye, na ekero gwachete iga iga, mwana taiyo onyorete nonya na oyomo. Omogaka oyio ore omogaka ogo bw'enka eye tagotagete, nigo atagete omokungu oye oyo otakanyorire abana. Amang'ana ayio ng'aki ogokwana Janet? Eh, ekero agoteba ng'a mwana taiyo oyo kaiga, nabo ngokumia, ekiagera ekero nari are gosomia riyabo, narende omosubati omonto orogora na omenyerete nonda, buna ekero akondeta aa, mogaka o- 2004, mogaka oyo tabwate osiano gocha aa, iga ame- iga amenyete enyomba enke. ekero nabera aa, achete komanya baadaye ng'a nonde ekorera itaangete mama tare gotara gocha iga iga. na ekero agote ng'a marehemu tan- tantagete. Iga ere narwete korwa igoro, buna embe y'ongato egotoka nteneine omochie oye. Akweresa ng'a oretire nomong'ina marehemu, nere okoretete iga ase engencho y'okokobetereria kobetereria momura oye agotware, ase engencho momura oye nabwate omong'ina otare konyora bana. Momura oye agakwanga, akang'anya korwa igaa akagenda gose mogonga gochia komenya oo nomokungu oyo iga oye. Okatigara iga iga ekero gwatigara iga iga, ekero momura oye iga asira, nario. chiombe chirusirie aa chikairusia inwe. Amang'ana nabo ayio agoteba kabisa, agoteba ng'a mwana taiyo nonya noyomo bw'enka eye korwa asore. Bono omanyete ekero kende agwo omo ere omonyene, amang'a amang'ana amaya gose amachiigo amaya oranyore korwa ase abagaambi baane gose abanyakenyoro baane. Ekiagera ere omonyene bweka omonyene, nere oimogetie eng'o eng'ombe emo eng'ombe yaye korwa moino, namaremu one akamoa eng'ombe. Ere omonyene akanyebwata akanyeki mpaka getare, akaa abamura bagakora ki? Bakaira. Igo ng'ai yarenge engaki eyio bono acha koba ombui, engaki eyio tarenge ombui osiborete eng'ombe yaye ekaenda seito. Ore sare ng'a chiombe ibere nchisiesi seino, lakini ong'orokiri rirube ibere chiiraniri korwa seino gocha eh, Chombe echi- baomeranete gose ngeturi geturi agateba getumo Chiombe echi yes agoteba chichietera naende chikairana, mm. inche eng'ombe teiyo yairanete, onye ndiri nkoiranete, kanga ase nare nise ngani ntine inche ndore rirube ndore ase nsaineti, Mm. gose omogambi asaineti. Mm. Ekiagera ekero tata ome are moyo, bana bamura mbayominto. Mm. Enyomba yende nekorete ki? Nero nere ere ne chinyarwa. Ebagete goteba naye oagete esimi, oka- okatoma omotureti, igo omogambia oye omokoro bw'ekenyoro eke aende achikwe Nkoere chionsi. esari nere oyo. Mm. Okay. Bono ekero tata agateba iga, Mm. karwarete, Mm. omwana agatebia abanyar- omorwekoro omito nere omonene abande, inwe more nabagaka baino. Mm. Tata nabwate chieri chinene chiombe chi'ogokamwa chiarengeo, akabata Esau oria omwana oye atari na mogaka. Chiombe echi nere ntagete ng'e ache korendera aba abana, ekiagera tindamokonya nchera ende, na momura omwabo taiyo ogochaka komokonya ninche na ninche kango nagwenerete komokonya orwaire bwande emeeri. Akarua agateba, Chiombe echi ira chichi gosomia abana. Nkarangeria, ngaakera omogambi oyo one esimi, nkamotebia omogambi, tata obeyakire, naende tata ong'eire chiombe ibere, moche chinya korisia agwo egeti eki, egeti eki yaigete maata aria, chi- chinya korisia kaba akonya gokama, ngokamu yarenge, Yeah. abana ba echi- echigonkonya ase abana. Eeh bono. Mogambi akaenda akamotebia, ko omogambi amotebia, bakamanora, waigure, chiombe echi kama gocha koyerigwa chigakobwa naende na abana abake bakobete, mpaka getuomo. Ekero chiakobwa getuomo onye nechiombe chindonge chiarenge chiare korwa omochie chikorwa ng'a chiairanigwe, ng'a kango igo chiaruete koruga seito omochie. Lakini inche ase taiyo omogambi ariegete, na ase taiyo ng'usainete ng'a chiombe chiakorire narure abwo bwone, bono narure bwone. Ase taiyo ndigete. Naende ere nare engo enche maete ng'a chiombe nachire goshugurika nachire Nairobi, tiga chiombe echi chigende chikonye kobeera ka. Ase taiyo nsaineti ng'a amaene narure omochie oyo one. Naende nainyora ng'a nchera taiyo omonto ndute amaraba, omwana one aake egekama gobakorerani mbayo bare gonkorerana ekiagera nagete egeka narutete amaraba naende omwana one agaaka ki? Egekama igo. Mbuya ki aroche ekero omwana one are omoke akamobwati, onye omanyete ng'a tarenge omaremu agaaka egekama igo. Naende mbobe ki arorire atagete korusia ogoteba abana aba baria b'amarehemu, ako atagete gokana aba baria b'amarehemu baende, arigie abakorerane bakorerane omwana oria one. Kegusii ng'a omwana ngotinde kware atari oyo bw'omonyene, omonyene omwana ngotinde kare ise atari oyo atari oyo. Nkoeresire ng'a tata omino akorokwa Abunga, gete Abunga, Abunga. Yaya tata ari korokwa Paul. Yaya. Abunga. Tata omino naki akorokwa? moruonya. Rieta rionsi. Joseph, moruonya. Oeresire ng'a rieta nyakundi erire korwa bwogo ase kwanyometwe. Rieta nyakundi erire korwa omoiseke omwao mama, omogaka oye. Ekero naruete bwe sister yane nkaenda omoiseke omwao mama, Nyamira. Abanto aba babaenge korwa Nyamira, Morako,

Eanty yabo ga. Ee, anko yane bono. Iga enchera ya gokwana ng'a morako ga nyakundi oyo iga nase gwasogete tari oo. Tari ororo. Lakini ekero agoteba ng'a ninsogete, onde naro ntete mwa kokwambeka omotandao, onde naro odairi chiombe eng'akaneire, onye ginchiete aroro, agwo ase agokwana. Agoteba ng'a abana abwo nabo bare gochia agwo nyakundi. Ontagete badaye. Igo nse o nyakundi aa. Bwairi mbuya obwate gochia o nyakundi. Bokogosiana na abana. Bokogosiana na abana. Yaya. Nyakundi tari mogaka obo. Yaya. Moagoya goteba ng'a tanya gokorwania inguru chiabwate abwate emiaka tisaini. Egento okomorora nkeria okomorora korwa aria kwamoaka chibicha na esimi. Yaya ba omogambi one noara omwana oyo nomwana omonto mwaye ngeri matari nabakoeresa. Omwanche omorigereria tiga ekero tokonya tokoenda ng'ora ng'ora. Inche ekero ngokora emegano eye iga ngokora abanto bakonye, mbwati uhusiano ende yonsi ngokora nabanto, ngokora abanto bakonye buna nareta omogano o Janet. Naende nere buya ekero nko ekero nkonyora amang'ana buna aya iga, nanyaa beka buna are, nari mwatigara mogo judge moika abanyene. Mogambi nara tiga ndachakere omogambi oria omotang'ani aria moika, naye koirete chiombe mwabwateraniete omogaka oyo mokaire ase obo Janet.

bane, mba, ndabare bane lakini mbatato, oyo noyo ogatato, omonene narenge oo nkorokwa Esther, oyo okabere narenge oo nkorokwa Ji- kwende nkorokwaa Jackie, oyo bono Janet noyo ogatato. Ase abasubati aba boonsi. nere okobaseria omogaka oyio. Norende ekero chiombe tochete korwa oyo ganyombire 2004 akanyomwa oria enyaroka tacheti na mwana. Ekero aba omogaka oye iga aragosomia secondary eria yaba arikire ne board. Nekero achete aa oyio agoteba nere asogeti Oyo akamanya gosoa, oyio okorokwa Jackie, nere asogeti, oyo akamanya gosoa. Tari konyora bana. Tari konyora bana. Ekiagera nere ore gotema ng'a omonto omwomo togocha komberera, agasokia akareta oyio. Oyo akaika aa, akanyora omwana enyaruka. Erio two thousand and four. Egoika two thousand and eight, agatoa chiombe tore abanto batano, agatokobera korwa Chiombe chinsa chiarenge atoerete, eng'ombe nere oyarenge eye omosubati oywo, omosacha oywo agakana ng'a yaya takoira eng'ombe eywo, eywo neya Jackie, tigera Jackie ira eye yane enene, agatoa eng'ombe enene, omogaka bwa oyo, omogaka oria agatoa emori eeri, tokabeka chiombe ibere, Moire moire moire ase toire mokaye obogoe oboiri bwa bwoyo, oboko bwaye. agatokoba agatukia ebituga mbire aria, Agatotigera oo. Twarenge abamura batano, tokagenda mpaka ase obo oyomagenche. Omosubati oyo orenge aa nere ogorete embori, intwe twabwate embori, nere oto- otogorete embori, agatonyenyera tokarara oo. Togakora oboiri bogacha, oyo akaba, akaba, akanyora abana baye, na ekero anyorete omomuraa o kabere, eng'ombe nere oruete, nere ochiete komorusia nyagitari, enyomba ekaonigwa. Na omwana oyo ogateto oyo Ramu. Omwana ki oyo oyo ba- bakorusetera amo? Ekero ekerero kiabete aa nkwamogoeti, tachete aa? Bono ase obweng'e, mosubati oyo abwo agoteba ng'a abana ng'a tanyoreti bana, abana anyorete aa mbatato. Oyo ogacha koberenta omwana o kane bono iga buna omonto oragende bosa aye na omonto okwerigeria. Oigwete nta tokoba straight? Nkoigwete buya kegima. Abana aba ekero isasirete toirete two eight, 2010 nario omogaka bwo yasirete, ekero asirete igaa nere oakerete egekamago omwana oye omonene akamoa obokombe akamoa ki orito bwa egetari akamoa ki egekamago oyo akaruta amara abana bakaruta amara ba esere eywo ekaera. Bono nabo barenge na ng'ina biara oyo buya nyomba eye tare gocha agocha buna omo buna omosoi nyomba nonye na omosoi nyomba ngocha aroro aisaranse nyomba tare gotacha aa. Bono egaika gati, omong'ina rende buna batibete, omong'ina rende bakanya komenya noyo, oyo agateba rende gaki ninche nyare obogima obo, akare agenda Nairobi. Rakini rende abana barobwo ekero esukuru yabungire, iga are kobareta gotigera omong'ina oyo. Ase bono nagotebera ng'a tamanyeti oyo, riswali nkoboria, ere ogoteba ng'a omwana oyo, abana aba mbari bamareo moyo momura oye omonene bw'enyomba eye ekiagera enyomba ere nebwate abamura babere. Egaka enwenereti ng'a abana ba Janet oyo bonsi batato, Ee. gotiga oyo omoke, Ee. obaibore ira. abaibore ira. Engaki gekoera ngoteba, omwana okorokwa omonene okorokwa Rory, omomura omwabo mbuya omonene, oyio ore tata omwabo oyo. Omwana o kabere okorokwa Morebi, momura omwabo omomura o kabere, oyo bwose bwayeire rogoro aa. Oyo o gatato nere twa yaani oyoo oyo bono omoke, nere bono togoteba ng'a ore noyo mwisuku omwana omonene na enyaroka. Bono rende abana abwo naba Morebi ning'o, Arori ning'o, bamura bamwabo ng'o, bamwabo ombuya. Aye ng'aki ore ase ekenyoro eke? Nigo ndomoturetwe ekenyoro eke, oyo neya enko yane, ya sokoro yane enkogoti. Inki gokwana ekero omogaka oyo. Omogaka oyo buna are goteba iga, omogaka oyo tiga anche ae chaneti omorembe ekiagera moka momura oye bwa enyomba enene, omong'ina okorokwa Abigaili mora ombui, nere tiga abe ere aria sare omong'ina okorokwa ng'a Tabitha gesare ombui, ekiagera abanto aba bonsi nabaye. Agoteba nkobwaterana mono na Janeti, okorora motaete koonia oboremo obo iga, Janeti airane bwoye. Ere nagenda Ogembo nere obegete ekina ase erio oyo. Eode egacha oyo atagorirwe ng'a enyomba, kina ngechieti koti geisaransu baborie ebibiria omogaka nonya na omwana. Ekero agenda oo agatumwa abasaiti. Ekero atumwa abasaidi, na Janet agatumwa abasaiti, inche na oyomo ndigete estatement yane egasabigwa omwati bagatia oyo Ogembo. Na abande mbaro tosabetie mwatubageti abanto bare Bane. Ekero omo ekero batato ekero mwatubageti achia korora igo Mm. oyo tabwati basaiti ere tabwati basaiti akamotebia ng'a tindi kogenda gochia abwo. Igo buna omotureti bw'enke, Mm. tobwati binto bi bombochi bondo obwate na mogaka ore. Yaya. Eki nakio ekeene Inche kiago. timbwati kende, ekiagera egento ntagete na amani, omonto akae bisifuri, onde atari koira onde ekiara. Ere nkobogoria are emioro ocha gotisia oyo maisha. Mm. Onye nore bono chuzi chuzi kang'ato mobwatete, na omwana oye naro obwe enyomba eywo omoke, bachete korwania oyo, tokaratiga ng'a ase eng'encho babwate ekina kende, ngechi koba ebitina, tokaramamantere togatigera aye. Erio bono, aye nomanyete ng'a Janet onya konyomwa onde? Janet, Janet inche, onye okanyomire tinkomanya, lakini inche omanyete ng'a na. Ase Aye okonyora nomoeto buna omotikomanya. omwana omoiseke gochitega gokamora Igo, namaiso ago, igo. agachaka konyora abana kare. Mm. Mbuya mono. Kende nkere oramente? Inche egento ndamente nkeri ng'aki, eh, tiga Janet akonywe na omogaka oyio are gwancha ere arende abang'ina baye babere, aba balance kera omonto abe busy ase ebiasara biaye, ekiagera enyomba ere ya omong'ina oye omonene erorekane ebe oo enyagwatorwe nere ng'a abang'ina baye babere ebisaku mbiro. Nigo nare gotigera agwo. Naki korwa omwaka. Inche nkorokwa Isaya Arori. Isaya. Ee. Isokoro yane akorokwa Oserio. Chinyomba achire inye. Enyomba ya tata Arori. nere or'omonene, morebi abwate tata, ombui nere omokogoti, nakwanete naende ngokwana bono iga, naikire emiaka sixty six buna mbwate iga. Tigaretie ene oike riebuku. Oike riebuku. Omogaka oyo tata moke. Nigo aregete enyomba eyenene, omong'ina nkorokwa Abigaili moraa. Ebina biaye korwa erio biagambirwe nabagambi abange, narwete nkorokwa Basiegwa akagamba ekina kiaye akamosinya agakwa. Naro okorokwa Kristofa o- agoretie esati bwetie Kristofa ara Kristofa ombuya aratie, bankore Aramu, akagamba ekina kiaye. agakwa. Naro okorokwa Mahindi Mogire akagamba ekina kiaye agakwa. Naro okorokwa David Nyabuto akagamba ekina kiaye agakwa. Omogaka oyo iga are omokora abwate citizen chinyinge agokora eke naende oonchoka. Bono ase emioro. Omogaka oyo nanchete koimokia emioro gotisia agwo atu. Omoturania na omwana bw'enyomba eye enke nere ochakire komo... Aate abwate emiaka emerongo kianda abwate ebrokeji igoro ya chitabwati. Rigereria, iga ache omogaka oyo okorire ebikone iga, naki eki ntagete ngotebie ekemo kiabo, ntari kobasoka. Enyomba eyo barenge abamura babere. Ekero barenge abamura babere. Omosubati onde agachia okorokwa Esta, akareta abanto bamosokie. Omosubati oyio agasokera Hagai magega, akabwecha oborito bwaye ng'emiti enyenane, omwana oyio akanyaroka akaba boigo. Omosubati oyio akagenda. Ekero agenda igo aya abande mbarakorete, ase eria buna oyo bono ekero oyo achete, oyio otagete konyora abana. Tore chinchera teri ngiya amato aria iga. Egari eyachete egatenena aria, omogaka oyio agasoa ko- gosokia ebinto korwa nyomba agosoa nyomba. Ekero nabwoire ring'ana erio, anteebia ng'a Janet ang'anyete akagenda emiaka ikomi nang'anyete nebinto korwa nyomba. Mh, oyio omotang'ani. Gaki omwata kankwane, oyio nkorwa gochaka ekero nkonyora abana, Mh. iga achete, agasoa nyomba Ogosokia ebinto abanto akomboete, bakobeka egari. Oyio naye arenge bamenyete enyomba eyemo, akamotiga nyomba agaseria oyio. Agaika maate aria, ekero aika maate aria akamanya komotebia, omwana oyio akamanya korera iga, buna ogoseria buna esese ya mochie onde, agateba buna genda, genda. Oyio akagenda naende agachia a- nkoira narenge ogocha, ogocha gokwana chianda echi. Bono ntebe iga, omogaka oyio amang'ana naro abete amange. Akaba amange. Egaika omong'ina oye akarwara, agachia gokorerwa operation nyagetari. Mogaka oye tachietio, ntenene iga. Mogaka oye takoreti ki? Tachietio. Oyomoirete na oyomonywomerete. Omogaka oyio, omo- omong'ina oyio agachia agakwa. Yaani akarusia nyagetari akaenda bu omwana oye agakwa ere oo. Akaretwa mpaka iga iga. Ekero amang'ana abe amange toroche omong'ina oyio ochire, egento ngochia gokora nakio eke, tintati komenta kende. Togakaransa buna efamiri tokagamba, ekero twagamba Janet ore iga iga. Abarisia bagacha ekero tokoenia omobere bw'omong'ina oye. Janet iga ateneine iga, iga iga, ateneine, nomogaka oria oteneine aria. Janet agateba iga, tata, onye nakogoserete, ng'abere. Omwaka oyio agateema, Nakwabeire omopastor orengeo Marita, na okemunyagambe. Marita akamanya korwa agateema kwamwabeire, akarua agateba iga, Abarisi mwensi pi? Tenena. Okemosaba, agasaba. Bono ore ase ensemo y'abarisia? Eh, inche tindi morisia. Okay. Mm. Bagatenena. Mhm. Ekero batenena, Bakamanya goteba, Bwata namagoko. Bakabwatana. Abarisia bagaonchokana. Agatebia okemunyaga Ami, orenge omorisia engaki eyio, Saba. Okemoa agasaba. Nere akamanya korwa akarangeria a- omo- o- o- nare Omonene, okorokwa Saulo, Saulo barongo. Agate- Agoikaransa. Eh, Saulo barongo. Agateba abachokoro, Bonsi ribonsi pi, tenena, mosara onde chaneti. Aba bagatenena, baka- bakamosurround, ekiribu nkera, bakamosurround. Ayio onsi mboronge, riswali nkoboria, mwaka oyo natebete ng'a Janet nanyuomera. Egento agoteba nkeri ng'a Janet tabwati mwana nki'eye, nigo aretire, in fact atumeka rieta ritinge. riatumeka. Aye buna omogaka Janet nanyorete bana okarora. Janet nanyorete abana aba. Bonsi batato. Abana batato. Oyo- Oyo atanyoreti Noyomoke. noyomoke. Inki ogokwanegera oyo omogaka oyo? Omogaka oyo Mm. inche nateba iga, okorire ebinto ebinge tokonya kobisa, Mm. binde bigotichererwa. Mm. Naende ebinto mbirakorire totanye gokwana ase embeo. Mm. Mpaka nonya omwana na omwana oye nare oyo kabere Mm. obwate oiborete 1969 riria twamomba oye asirete Mm. omotenyi o gatato Yes. omwana oyo tabwati mosubati Mm. ebinto mbiramokorerete a- esaso riaye tatagete enyomba eye iga akomwancha ekero agokora ki ekero akomoakera ebikamagwa lakini ta- e- goika iga igo nakorete ebinto ebinge totakwane igaa akamotacha Mm. Mpaka amaiso agaonchoka akaba amanyinga oka, naende akamobuna chimbaru omong'ina oyio agende egesaku eke. Omwaka oria emiaka tisini ng'ai agorwe chinguru echi? Nabwate chinguru, mbono iga ekero arware goteba are narwara, naki eke bono chinguru chiasore koerera. Nabwate chinguru naende nabo okonyora nonye iga iga, agoteba buna naanchete koimokia emiya. Obwamate bwabo nere ng'aki bore? Ere, etere ntatamoke, eh, ntamo- ntatamoke. Ancherana ng'a tatamoka ogo nomokora.

Inche buna nende obororo iga iga ase akorokwa riyabo getare. Abana aba nabo bakinerete amaboko ane, naro naende oyonde ore maata. Bono abana aba iga buna bakinerete ase amaboko ane, ekero enerio oria oraire aria bamanyanete na omwana oyo, enerio ore omwalimu. Riyabo, mixed secondary, nonya na omogaka one aria gosomia, engaki eyio. Bono oroche okomanyana okwo, nkanyora ng'a omwalimu oyo omanyire omwana oyo, mwise egacha egaika, ngacha nkanyora omwana oyo ochire igaa. Rituko ritang'ani omwana oyo amborete korwa nyomba. Igo naimogetie omote ekiagera egekanka buna oyo one. Mwana bwe sukuru, aye nomwana omoke. Nkaimokia omote omogaka ore korokwa Oga, akang'umera okomboria aye mosubati omoronya akayia ogochia, nkamoa omogano. Agantebia yaya, nkogosa ore, omochie oria igo oborete abanto, omwana onye bwanchire ochire omochie oyio, motige. Amaene aye nachete mpaka iga nkanyora omogaka bw'omwana oyo okorabia. Ekeririanda keria nabwate ngasika omo- Aye nomwalimu remember. Ee ekeririanda keria nabwate, ngasika omogaka oria, sokoro yane okorokwa oga. Oyo nomwalimu, omwana omanyete bwogo, omoke, orure oro, ochire aa kwamoumeire aa, Lakini kwanyorire omonto nchera gwateba ng'a obore mo- omo- omo- engaki Ee, eria nyetige. nigo etagete abanto, Ee, etagete abanto. ee, Erio moisiko omino tabwati mwana. ee, tabwati. Ehe. Bono ase obweng'e, omwana oyo nacha aiga, buna aberete aa, ase ogosoti kati chiombe nchirure, Mm. nchichiete seito, Mhm. nonye inche nachiete ororo nkarwa nkarora embori ekanyenywa, Mm. aba- ababatometwe korwa aiga, bakarara, Mm. omwana oyo buna aberete aiga, mpaka neigete agacha akanyora omwana, omonene, eeh bono ekero anyora o- Enyaroka. eeh Ehe. ekero anyora omwana, naende agacha akanyora omwana omomura, omwana oyo omomura, bono neigete omwana oyo agacha akara arwa iga iga, omwana oyo ekero arwa iga. Gati y'agwo iga egachia egaika omong'ina oyo akanya gocha bw'one, ocha oikaransa na mama nare okorokwa Rutu, moragwo oraire. Oikaransa aria getare, agantebia, Nteberia omwana oyo andetere abana bane. Omwana oyo omonene tamanyeti, konya tamanyete ng'ina akoro, Omwana oria ekero acha akagwera omong'ina oyio ore nabang'ina abande ng'a baaba, abang'ina baria baka, yaani bakaira na korera, bagoteeba ekeene amanyinga namarito. Omong'ina oyo akaba agocha bwona kera mambia ogore amandasi, ngokama arenge, ochane amabere. Ngacha ngateebia omwana oyo, Rira nabwo omong'ina oyo iga, omong'ina oyo ore rire natagete abanto baye, iga are omotaka bw'abanto. Naende amisitie abachukuru baye. Omwana oyo nacha iga, onye- oba omosigo bw'omwana o gatato. Omwana oyo o gatato nko narure Nairobi ne ebikoroto rituko ria Ichuma. Inde nyamache omwana oyo ngocha arenge ombugate sikoni. Egaika omwana oyo ekero agontei mama ebe akondoka mama igo tinyigweti buya. Nkamotei narosire obogorosa kori kwa Nairobi nigo ngokoa chibesa ogende nyagitari. Agantei tinkoenda nyagitari otakoreti ki? Otaiyo. Kero twaika nyagitari omwana oyo agachandeka. Mpaka nkaamua gobetereria omonyagitari ng'a ndirisi korwa, ndikere rirube. Omwana oyio toka embura yatuete sana, tokamanya goeterigwa enchera ya Nyachaki rogoro, togaika mpaka Ramu. Tari Ramu enyagitari eri, togaika Ramu. Omwana oyio ekero twaika Ramu, omosiiga oria okamochanda, Kanaakeire Dokita Bakari aminyoke gocha, nkomboria ng'aki orankomotebia inchaneti oraa abanyagitari barangerie igo, Nyasae agakora ogwancha omwana oyo konya nasainiri akorerwe oparesheni. Ngaakera omogaka one esimu ime nakorwa akare nere agachaka esabari. Nkaminyoka erisepishoni ngachenchia amarieta, bono aba oyo one. Ngaakana miatano ngachenchia amarieta aria. Nyasae agakora ogwancha omwana oyo akanyora omwana oyio ore omomura o gatato, omwana o gatato ore omomura o kabere. Omogaka oyio ekero aigwete igo, okorokwa Abedi. Ekero omwana oyio anyorete omwana, omogaka oyio akaoonia eng'ombe korwa omomura o nyakoe, Ase onde nomomura onya kwaochete na egari atomete na egari eka. Oyo bwe efamiri a agachaka oyia omwana oyo, agatwa ikoru nyagitari. Bono no agwo risuari rigocha ng'aki, ng'ayie ng'aki are are konyareka kai oyo achiete akanyorerwa omosigo, akayoimokia mpaka egaikera ogonkiri, ngai ere ne riraika akaonia eng'ombe agachia komosokeria korwa nyagitari. Aye mosubati mwa obojaneti. Nomaete chianeti buya naende nomaete obogima bwaino buna mokinete. Chianeti oyo oraa aachete igaa atabwati omwana. Ee Akanyora chianeti. abana bonsi buna E, oyokane oyokane ere nere anyorete kebosani ase anyorete ko Mm. e twakwana obomaene Eh, oyo gatato nere obwate eshida eye iga ogoteba ye kwaminyogete. ee oyo ogatato Ee, ee omura okabere. ee Abana bonsi ba Janet banyorete enki? Ee, nobara. Bonsi pi nabo bare bo- b'omogaka oyo iga Henry? Ee, Bonsi? ee. Iga iga ebinto ebi akoeresa omogaka oyo e father in law ng'a Janet tabwati mwana nki eye nigo aretire iga iga abana bonsi kababwate. Noborimo. Inche gaki abana niga iga batogete, omwana oyio o kane. Nere ere omwana oyo achiete akanyora mosani nere akang'ong'onia ase ang'ong'onetie korwa etwakwa nobomaene. Buna eke buna mwana oyio. Ebokong'u mbwate ase engencho oyo agoteba ng'a abana baye abanyorete korwa chinsemo chia nyamira ase akorwa komoraako, na bakoeresa. Bono gaki monene, abanyakenyoro Nabwo aba, ee gaki, aba abasacha buna aba mbagani goe- goe- goekwana amang'ana are obo- obande, ba- bamini koisaransa iga bang'ainereria gokwana oborimo. Mosubati omino oochanete onya konywa omwande. Mwana oyo konywa omonko oyio anyuomire, nonye na omwana ambwate okorokwa Teresa, iga abwate ebibande birikire Kemari, Kemari oyio tari tata, ase akiinerete. Ase akiinerete. Na oyio iga iga abwate aya Nyakundi. oyio ore tata moke ase akiinerete. Lakini nyuma y'ayio egeka egeke bare kobobairana ase 'nde. Ee. Inki ogotebia abarigereria igoro y'enki eye? Naboigo inki oganetie igoro ya mosubati omino? Inche gaki egento ndatebe, goetera enchera omong'ina oria are gocha mpaka bwone inche nachete nkarua aa igo nkorete riokindo. Omong'ina oria iga are korua obeka oborio ocha mpaka riokindo, ochichorera igoro y'abana baye, orangeria arori, Morebi, Abana baria chirusa nao bagachire iga iga, mpaka omogaka oria obatwere emesi, bari, Omong'ina oria iga ainchete abana baria. Bono rende goikera igo, inche rende igo ndatebe ng'a gaki omogaka oyo onye nancha, gaki anche aa omwana ominto omorembe. Bateba are noboremu momoganetie bwaye moboni. Toni toire ireri. Tigati rakwana oyo agateba oboremu bwaye motagete moni. Momotige chiane chiairane bwoye. Yaya, Chiombe yaya. nchiiranete nomaete bo? Chiombe echi omogano bw'echiombe iga orenge iga. Mm. Chiombe nako omogano nchiachete. Mm. Aya, tata ominto intwe bamura mbari minto. Mm. Tata ekero arwara, omwana one arenge ebiasara Nairobi, Mm. koshugurikera omoibori. Tata ekero aengerwe agateeba akorwe kw'omwana oyo omosose. Agateeba omwana oria, Mogaka oyo orarire, taiyo. Enchera nare gocha gosiirwa omwana one teiyo. Chiombe echi iga momura omino taiyo. Chiombe chiri chikairana. Akaba buna nesawari. Ee, agateeba, Chiombe echi tiga chigende ekiagera momura omino taiyo ogocha gochiria. Ng'aki rero omogaka oria agochia gochia oyi? Omogaka oyo iga nabwate oakera oria nendugu yaye esiimi. Akamoteebia, Ninchu Mworore chiombe echi iga mamanya gochindendera. Ekero bachieigwe batebetigwe boronge iga, Chiombe echi tari emwaegwe ng'a mwairwe chiombe. Chiombe echi emwacheirwe lakini momanye ng'a abana baino, efamiri yaino, abanto baino noo bare. Kwaigure? Ee, nabo eruga ero na buna bachietwe iga, nonya mpari bachiretete ba ba ba omotata moke naro onde oroo, nabo ararue etestimony ng'a ng'aki yarenge. Ee, bosa oria Oyo, oria noyo arenge ekero bagochipokera. Kende nkere orakore komenta Inche ase. gaki egento ndakwane, nkeria omwana oyominto omenyeire amatuko amange obokong'u, mpaka nonya nintwe abamwabo, igo okonyora tore na nokorera rioka, gaki igo ndasabe omogaka oyo ombui ng'aki, Abe omorembe. gaki arenge gwancha, Nere aachere enyomba eye enene, gaki nabarabwo base boke babe ororo. Ee, gaki inche timbwati mange. Inche amarieta ange orokia Josephine monto Moses. Ng'aki oroche ase enka eye? Ase enka eye iga, Janet moka momura ominto. Kae, orori oyo. Moka Emery. Abamura mbabere bare. Eeh. Ee, omenyeire iga obokong'u. Ngagete omogaka oyo buna Aye gwateba ng'aki ore gochia ase enkeeri? igaa oyo mokamura ominto. Momura oyo omi Ecousin. ecousin ya ya Henry. Ee, Mboigwe efamiri. Eh, efamiri ere engari. eh, Ee. eh, ng'aki aye mang'ana ki oroche komenta abwo? Inche nare komenta iga. Mm, Chaneti obeire okomenyera ao bokong'u, mm, onye ndiri omu- omogaka tata ombuya ancha, mm, Amoe ribaga, nere amenye buna abakungu bande bamenyete, abagaka babo basirete, bamenyete nobwororo. Atige gochanda abachukoro baye. Atige gochanda abachukoro baye. Mambia abachukoro aba nabwo bagomotindeka, tari onde. Abwo baiboire iga. Abwo baiboire iga. Ekero akoba anga, monto taiyo orarusie mochokoro oye achie komotindeka moino aria. Enyomba enene nere egomotindeka. Mochokoro omonene nere ogotindeka sokoro yaye. Tiga amoe omorembe. Tiga amoe omorembe. Gekogera moino aria, Moche korwa taiyo omomura orachie komotindeka, oyio iga nere okorusia oa amotindeke aria. Omoke. Egento nare nkomenta, egento gikagoka namatari kw'omokumia oro. Engaki nere amomiogete, bagatama gocha bwane, bakabera bwane. Bono nkabapokea, nkaenda mpaka ase omogambi orenge ekambi. Ngateba, Bono ekere nigo mbwate omosigo, Mm. nigo mbwa- namenteire omosigo onde. Yes. Ng'aki, bakandi kwesiga. Mm. Kanya kobarera togambe amang'ana aye. Mhm. Nari ba- bagambete, bakareta Janet inka. Eproblemu neri omogaka oria abwate. Nigo achiete akareta omosubati ore omosimi, yaani ore omo. Kamotebirie iga, Mm. iga agocha, Mm. o- otimaeti, ingokorera iga. O- Abasubati aba aseririe abange. Mhm. Onye ekere eki abwate, atagete korwa, Tiga torangerie buna efamiri, aba egecho aye chiarenetie omorembe, tanya komoimokeria emioro. Egento nkere esinyete akabwate, tiga atagorangeria omwana oye omorembe, kamokee, amokee mogaso igoro, amotige. Inche nakobua. Eki atagete ake mogaso igoro. Ee, arete amo aye amoe iga, ekiagera abasubati bachire abange. Inche nakwana aikire emiaka emerongo etano omo na etano omo. Ingokwana ebinto omanyete iga. Takerigi botuko. Ee, am- amoke mogaso igoro, akore ekiagera nonya nemonga yomo omo rigererio, egento ngochi gokorera neke. Mm. Kora. Om- omogaka oyo, Mhm. ekero asirete, Mhm. natenenete agakwana agato karobwo bobe sana agotebi omong'ina oyio iga, akora mokoyo one, Mhm. nkarenge nabarangeri moche kogamba amang'ana oyo, noyio nesanduki nyuma akorete ki? Are. Are, risango riarenge ororo eh. Mm. Egento kende giakabere, ato ota amagenga buna omomura isiko, Mm. ogenda ochi korara are tase oti nyomba y'omong'ina oyio, okorwa kwa Abigaili moraa. Mhm. Enyomba eyio atagete esire, tiga atorangeri, Mm. aechaneti egento ekio atagete komoa, kaechaneti omorero. Janet kora na inche. Inki ogokora kia mwari Janet? Inche timbwati mang'ana ande ndatebe, Mm. ekiagera ekero amang'ana aya are iga, okonyora ore omosani nokero kende oragana aria. Mm. Buna nde iga bono iga, nimbwate abanto baria bamaete mono, na kero kende omogaka ombui nabwate abanto baye bamomaete. Lakini egento kero kimaete ng'a eamate kore amo nero, Ebinto bikoba rahisi. igo ebinto ebi bikoba rahisi. Naende naigure enchera ekenyoro bamate gogosupport, Nabo ekoroka Ekiagera nang'ana ekero obwate omotienyi. bagoteba omonto agoteba ng'a nyarebe nobwate nyarebe. Mm. Bono buna nde iga natigetwe mbwate emiaka 20. Mm. Ekero kende natwarire gose nomonto ore kondenda ng'a tokine nere abana. Ee bono. Eh, igo nkorokwa ng'a nomogaka one, aya, naende Mm. omogaka oye nomogaka one, tiga ngache mpaka ase enka eye asabe chiombe chiria aruete airanerigwe. Agwo kemanye komanyekana ng'a ki'amaene omonto nakorete ki? Nasogete. Inche egento ngosaba ng'a, aiga asee omotandao, onde oakanete chiombe, nigo nasabire, naa nariganirie gochia ase enka eria arwete chiombe, airanerigwe onye ekare ng'a nekeene chiombe nchikaira nchigakanera ande. Naki ngosaba. Kende nkere ki'omoerio okomenta. Inche ngosaba ng'a mbuya mono ase baria mwansapotiri, na baria mogendete gonsapoti, gaki Nyasae tikabaseseni. Naende egento ga ekero kingosaba, genderera gonkonya egere abana ba nyore oboene bwa abana bane, na abana bane banyore amasomo. Asante. Mbuya mono. Atomeirwe namba aa. y'omongwana okorokwa Tomu. Nomomanyete? Tomu iga arenge omonto orenge erafiki yane. Mm. Mm. Tingokana, ekiagera nerafiki yane yarenge, naende tari tindateba ng'a karenge erafiki, tari ng'a ombaakanete. Okoeresa ng'a abana abwo nabao baye bonsi obo obwate aa. Eh, enchera teiyo. Aratebe ng'a abana nabaye, ekiagera komenya nomosani. Naende etwamenyete nere ekero maremo asirire, mbwate abana gankoruga nkaenda Nairobi tokamenya nere. Iga abana aba bache bang'usororo bakiina. Kweri togoteba ng'a omwana omoke noyo oye, omwana omoke ore oyo oye. Oyo omoke. Ntwabise. Amang'ana amakong'u. Ntobise. Igo tomwoni omomanyete? Nimomanyete omwana omoke nere ore oyoye. Nere oyoye. Ee. Aba bande mbari baye. Mbari baye. Ekero omogaka oyo nabo ateba ng'a ng'ina mbeye, eye nere ey'omogaka oyio Tomu, naende otagete ng'a airanerie omoka aye na abana baye. Onyoakanete chiombe, tiga eki bono eprosija mbuya nere acha, Onye nomwana oye omokenere ore oyoye, onye oakanete chiombe, Akoeresa ng'a abana aba bande abanene nabaye. inche nakwanire korwa omeyano iga, inche maete abana bane ase enduseti. Igo tiga ake omorembe nere. Tiga ng'e omorembe omwana ore omokene oyoye, na abana nchiratio ndabaatanane korwa ase abana bande. Mwana oo tinkomwatanana. Aye okwana tomoyo. Matuko aya rire gese twatiganete. Ndi mwakwanteneria omwari. 2022. 2022. Ekiagera ekero nariera ase eng'encho omoyo nere okoera esaga aria, ng'a abana nabaye bonsi. Naende agoteba ng'a ng'iranerie abana bane abagambi, buna more iga iga. Inche aye. Bono nkoborie iga, Omwana oria, omwana omonene ere otindegete ise, Omwana o kabere nkanyorera Ramu. Omwana omonyerokianene nonya narenge aa nka- nkanyorera. Gaki oigwete gaki, ng'ai omwana agochia konyorera na abana abande ore ore? Sa- nonya chire nyomba. Oyo omokere Na oyo tokwana oye. obomaene, na oyo otomoyio. Oyio naende togendererete gokwana gestiri ng'a ki, omwana omoke Nere nta- na oyo omong'ao. nere ore isiko. Abana abanene barabwo mbari bato. Mbari bato. Aye omoraabe, ekero omonto omokungu achiire, tori komobwatia? Tori komobwatia. Nabegete ande ande otangasirwe oyo nonya ase esosi ominto buna omokungu namborete. Eki negento ekemo. Egento kende gia kabere, ase ekegusii, omogaka oyo ogokomburenia, oyo akarenda omogaka oye mpaka mambia. ekero amorende baka mambia agasoa ase efamiri ogotera nkoratere taria tore ase efamiri aye nkorera osipite Yeso naterete bo ombwete akomburente ase efamiri akairana nyomba aka aka togakora ekegusii akabusia enyomba akaruta amaro bekwenda ekebura igoro. Nkobwaye omogaka oyo tata moka atanye go complain. Tomoiyo aye nomomanyete? Inche timomanyeti. Yaani turaigwa. Eh, era atueleze egasi esichana eti yari, Eh. ase ngo ng'aki akoeleze. Halo, Halo, eh, oyo nere Tom? Ee. Janet nare iga akoeresa ng'a abana abwo bateba mbari bago. Oya, kwana ang'o na Janet. Alo. Teba ang'o. Kebeka ng'ende microphone yao. Ee, rituko ki rende okabegete YouTube? Ogoteba abana nini bobe omosacha oyo? Inche nkwaigwete riria o, riria ogoteba Nairobi aria ogote, ogotebia abana nyomba ng'a ebirentano ebi Genda, kora tiga ndaeresa, tiga ndaeresa. Wa tiga, tiga ndaeresa. Ase taiona tebia abana ebirentane, omwana Mesaki noyong'o. Tiga nda, bono otagete gompinga etore iga, manya omonto ntokoigwa, inche buna nakoeresa. Nagotebia iga, Otogokora kwana nyagitari gopimwa omwa abana abwo abamo abana Bokong'u abwo. mboiyo, bokong'u mboiyo, egento ogoteeba. Bono ga intoigwane moteire ng'ora tokwane. Aye tomuka Abana to obwachete abwo bwane to seria ochiete mochafu noro. aye tomunte toraire ng'o tomunte toire ng'ora Naende ebe ngotebi iga, Tom. Oyio nabo Nduguya. are gonta. Tom Eh. nde torategerera nde toire ng'ora Eh. torategerera ngo buna Janet agokwana omaye koreply kaigwa ngo buna Janet agokwana nte toraire ng'ora aye tegerera. Ekero ogoteba ng'a inche ekero naruete ekero eke ekero tokoumerana ekero tokoumerana, ngate twoumeranete naye ekero narure Nairobi korwa amache igaa gocha Nairobi inde na abana batato, ekero nacha na abana. Kwakira naeresa, inde nabana batato. Teba ng'a ki nabana otagete, lakini omwana otonyorete naye noyo omoke. Naende ekero riria kwara, Meshaki inoe are, Meshaki inoe are, erio gwateti Meshaki ng'a ebirentana ebi tindi korageria, ebirentana okaanga korageria. Ongachia gocha ng'a yare omwana ong'anyire. Inki oroche onya gotebera ng'a igo igo? Umm. Aye igwa, omwana oyi Meshaki. Tari Meshaki aye kwana. Inki oroche onya gotebera ng'a naye? Nigo nkogoteebia abana abwo gocha buna batogete. Omochie oyio ekero okogenda, mwana taiyo ochiete nonya nere. Abanyene mbari moyo, abanyene omochie oyio mbari moyo. Mwana taiyo ochiete naiga abwo nere. Igo oruete bwone, ekero ong'anyete botuko korwa bwone, okagenda ase inwe, na rimo osubati omino agosigaanete koruchia omochie oyio ochiete otabwati Otabiarite na monto oi mwana. Nigo oyokwana nere engo namwerese. Aye Tom, nsubati omwabo oyio. Mbuya ore mokoyo one, rende kagwateba mokoyo one, noinye ore nkogotebia, Sikiisa, sikiisa, ntegerere. Tigakoria amang'ana amange mbuya. Noinyore nkogotebi ng'a eri mwanyorire omwana oyo omoke nkogotebi neritinga ore nario? Noinyore nkogotebi ng'a Janet neritinga? Aye ogento nkoiyo torakoamba naye igoro y'omosubati orutete korwa bwone, okairera omosacha okwete. Aye tanga kende kegokware kogaamba nere. Tom,

Ekero omosubati arure aase, nko- Oyo nomwana o Yetro. Eh, mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono. Mbuya mono Tom, eh, mbuya mono, thank you so much. Eh, bono, eh, mwancha omorigereria amang'ana nabo are igo, inki ogokwana igoro ya amang'ana aya tomwagokwana? Eh, Inche amang'ana ngokwana igoro ya Tom, inche ekero omosacha oye nakwete, nari twamanyanete na Tom. mm. Ekero naenda Nairobi. Omwana oyomokene oyo otobe. Omwana oyomokene oyo otobe. Aba batato mbari baye. Mbari baye. Igo tomoa gotigana. Eh, ekero tomoa goteba ng'a abana ane abaye, mm. chiombe na ing'o, ng'ombe ki akanete ego identify ng'a omonto oyo noyoyo okorete ki, mm. orenge. Agoteba nere okorokota omonyakundi. Eh. Riete rinyakundi agoteba neri ya ise. Agoteba Nyakundieri, Narioire korwa sobo, egasi gwateba ng'a ng'oe buya anti yao. Nyakundieri, Anti yane nare ang'e agwo, nere okorokwa Nya- o Nyakundi, Nyakwama Nyakundi. Ee bono. Igo Nare tari nonya ise- namomanyerete. Ise Tom ng'aki akorokwa? Ise Tom, erieta Nyakundi ndie atogete omoerio. Ee. Tom ng'aki akorokwa rieta rionsi? Thomas, Nyamoko, Nyakundi. Naye? Janet, Nyatich, Nyakundi. Igo nyakundi oyo tari oyomo yaya mobwatete? tari oyomo Mhm. yaya naye ne sister yane nere okorwa esikimu ekorokwa farin kemari tari tata ominto okorokwa kemari Okay. kwaigure Igo bono Tom tiga agotigane. Ye Tom tiga antigane. Mwana oyomo kena ore ready koirania ase Tom. Tingotabautisa mwana korwa ase abande Mm. Tom tiga anyuome omosubati nabwate omosubati oyo abwate Mm. eh. Lakini kare orore ng'a nare enguru, eh? Mhm. Inche oyo, karatokoore enguru, takoira omwana oye. Inche lakini antigane, antigane ekiagera 2004 naring'ichete iga iga, nkanyora abana bane, omwana one agatindeka, gaki kare nabo oria omwana atindegete ise ore emiaka etato. Onye omwana atarenge omokegangoo namokoria interview. Naende naende egento kende, richiko, Tom abwate amagoso, agwenerete korenda omwana oye for 18 years, bono atigerete oyo, atige- atigerete oyo. Bono oyo togochia komositaka amagoso abwate. Inche nakomorora, mbono namomanyire. Nomonto inche nere mama namanyete ng'a ninde ere, mbono namanyete ng'a ninde nomonto Nairobi. arende omwana oyo mpaka aike eighteen years, otoroki amorendete, amwakanire. Nobwate kende gekothibitisha bicha aye na Tom more ande? Abana abake? Nabana abake inche yaya timbwati, lakini rende ndatee ng'a Nairobi intwe abera nere, Mm, nabana. buna egirlfriend na eboyfriend. Abana baroo. Eh, Mhm. tore na abana, egirlfriend na eboyfriend, ekero yachia goika, achia gochaka goteba ng'a, agotebia abana ng'a ebirentano ebi, Mm. gora endagera nyomba, ebirentano inki nkogora ebirentano nyomba. Mm. Oimokie omwana oyomo ogende komogorera endagera, ngochia korwa egasi nkanyora, omwana oyo omonene, Okomboira enyomba, ogonta ingochia togokora ki? Tokobera. Intwe ntokomenya na monto otari tata. Okay. Abana bakaim baimoka bwa korwa esukuru, bateba nse obo bakorete ki? Bagocha. Naki abana agoteba ng'a nabaye, abana atamanyeti ng'a kiaria naki nkorenda. Mokong'u nere omanyete ase akorusia abanto. Ekero oroche tata, ntomainereria abagaka aba na ab'omochie aa, abana aba bare gocha chirusa. Enyaroka yarurire okindo Garisi, abamura barwa korwa Nyamira, bacha aa. Omong'ina oyio obanyenyera chingoko eruusu engima. Naende bagenda, naende bagocha banyora naende obogogoki. Naende, nkobeka narenge ebinto ebi online, Komanyete. kimaete ng'a ning'akanire chiombe korwa ase gete. Omwana ogo nara onde? Bono iga. Mbano iga timbarochia. Mbaiya. Mbaiya. Meshaki taiya. Meshaki, ah, Abedinego naro ochire? Best nigo gochire gochia. Timbwati kende ngomenta korwa ase enka eye iga nde chinsemo echi geche inani eye egoitwa Masige West. Masige West nigo egoitwa Kuma iga ecounty ya Bobasi, Kisii County. Riana ti ring'ana riao ri'omoyo riria nkore. Inche ngoteba iga, tomotiga ntigane. Omwana oyo ore omoke onye otagete bono, nabo ekonyarekana amorende mpaka ake o eighteen years. Ing'ana gochia ase omogaka oria moino aria. Omogaka tata o Mbui, Oria intata, naende nang'akanerete chiombera, omonyene akarusia emori aria na eng'ombe ya maremu ekaru iga iga. Bakabwata egeka amagobi kobatia omwana one bagakera ise. Tata tiga atware amasikani gocha abe kogera n- namaete ng'a inche mokaye nere. Nore ready gotwara omorembe na omogaka oria. Ninde ready gotwara omorembe nere. Motake koumerana. Inche timbwati proof naye korana omoibori one. Mm. Ee bono. No, a- abagaka mogakori motake koigwania enke ekero arabe tayari Mhm. goturangeri buna intwe abana baye Mhm. ba- baigwanane na omwana oyo ba- ba- ba- baberane Mhm. intwe ntore tayari kimorabe tayari mokondigia ya timbwati kende ngokwana korwa ase enke iga tiga twaumerane ase omogano ogocha chenkorokwa Brian Macknight eh, gosi bosi genda go subscribe na twaumerane ase engaki ende ng'ao